i jiwani solima ka channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi kombela mi subscribe ka channel leyiwani mi tlhela mi joyina ku va timembara ta channel leyiwani mi ta hatla mi byi kuma bya ha ku tuvi tuvi Tanihi ntolovelo aka khamera hi na jaha ra ka Miyambu, Timothy. Eh, a ni tivi why minkarhi hinkwayo loko na ku vitana vito ra Themba ni tsundzuka driver. Ya, hi na muyeni wa hina wa xiyimo xa le henhla namuntlha hi na Mulandzwa wa Ndzumba. Eh, n'wi kahlekahle loko a mi yo leha ne. A mi ta va mi mi kha mi mita ti-requirements leti a ti vuriwa ku i byinhonyetani byi ku tall dark and handsome se swi to ka ku leha mara mi lo byini mi tlhela mi tsakeka xana kutani vanhu lava nga ku hi voneni Eh, inkomu na ku eh, khensa ku amukeriwa eka johan solomakamu chanele ni xeweta munhu un'wana na un'wana loyi a nga ku voneni vito ni ri milandzu wa ndzumba tanihileswi va nga swi vekisa swona johan kambe mi tshama kwihi ka n'waxinyamana hi n'wi ntsena nkambe mi ri one ka ka- ka- ka- ka n'waxinyamana tiko tin'wanyana um ku na jiman okay na mphorod okay ivi ku va na dollar cream Eh. tuto s a ya loko no va ni siye van'wanyana eh, dala ka n'wina comment. mphorhoda eh na jimen Ah, eh hinkwavo ma kwala na mativa ni mafevha ngopfu a ni hi lama mo vulavula leswaku ya ya na na na mativa ni mafevha ngopfu a ni twa ngaku ma hala ka hina i mahala ka n'waxiya ma Eh, kasi na halaku na swa kahle ya swi kona le bibeleni eh, van'wana va kha va vutisa ku ka Eh, ku na swa kahle swi nga ta ku swi huma anazareta na a mo sungula ku tala hi hi milambu so hi nge hi tlhe hi sungula ka ku um milambywa i mani um ku na album yin'wanyana mi mi mi mi nga tshama mi tshembisa vanhu mi ku hi july um ni ta ta na album yi kwi yi hume hi ti 25 ta july 2025 25 july 2025 i yini vito ra album hi yi thyiwe leswaku madimoni eh ya ku humelela yi o eh hi ku ya hi album yi khome tinsimu ta ku hambanahambana and then yi na eight wa tinsimu mm. and then title track emadimoni leyi tlhaku yi va vito ra ra album yi na eight wa tinsimu ya okay madimoni yi vulavula yini ni vulavula hi munhu loyi a ngo kumeka a ri yexe mutini a kha a rhandza byala eh. so ivi va n'wi jaja va n'wi teka tanihi madimoni oh, mara ku ri ku va ku nga ri wona ne eh, ni tivi ngopfu
nano a ni mi xiya ni swi tiva because na mi vona ka ti-live ku hamba mi nga ri one wa thuna hayi ni ndlela ku at least energy va yi ri kona nyana ku ni nga borhi vanhu okay se leswa swa ku chaya organ kerekeni swi heleli ku i ka organ kumbe base kit a ni chaya base guitar loko ni ta dlina ku chaya kerekeni se mimi o oh, a ma ha chaya e a na ha ri na nkarhi ah, ngopfu ni va ni ri busy mi kuma swa ku se a ni koti ku attenda ti-rehearsals a ni koti ku va part ya ya ya worship team because ni va ni ri busy hi swo talatala okay swa twisiseka swinene hi hi hlamusele nyana tinsimu leti nga kona mi swi twa ku ku letiwani loko munhu o o fika a nghena ka album ni nga tsakela ku ri a vha a conda tona direct Mm, ko va ku mina a, a ka tinghoma ta mina hinkwato leti album liya eh, ku hava ti-favorite leti ni ngo ti hlawula ku leti to leti eh, maybe ti ni belaka ngo or leti vanhu va fanelaka va fika va focus-a ka to me ni ti rhandzi hinkwato so meaning ku hi ndlela yin'wanyana munhu a nga fika chuza rin'wana na rin'wana ni twa hi nga ri loko ku ve ro fika ri mita leswi ya lavaka swona ku nga hundzuka hi ti ka yena because a ni swi tivi ku ni nga chuza tihi um a ku ri na diza tin'wana a va ku yi thavanyedza ti endla ti-poem ka tinsimu ta mina leta ta khale loko ti ka ti xavisa tikhasete a ti fika ti endla leswaku loko va ku hi kombe ku rhanga hi yi twa mutini to jumpela ni ene u fanele u endla xitsalo so to jumpela ka track four vo mali tin'wana swi rhandzi se na mi twisisa loko mu mi tikhoma ku ringana eh, eh, hinkwato before hi ya mahlweni na na album ya n'wina ne mi tirhi na vo mani ni tirhe na dollar cream okay. na tuto sa na mfana wan'wana va nge i baloyi mm. and eh, ni tirhe na vona as vanhu lava ni nga va feature for the vocals and then the rest eh. Eh, ni endle ntirho lowu hinkwawo ni ri nexe okay swa twisiseka mara a swi ri njhani loko mi ta tirha liya ya ya vamhani lava va ku duma swinene la a aka vunanga bya hina bya xitsonga va ri vambirhi mi tikuma mi tirha na vona um eish a ku sunguleni a swi tika mara a ni twisisa ku ri i opportunity ka mina na ku va nga va teka mina hikuva va ni tshemba so a ni boheka ku ri okay ni fane eh, ni humesela vuswikoti bya mina hinkwabyo ehandle leswaku um ni nga va disappoint so a ku ri kahle studio vhele because eh, i vanhu lava va tivaka music a swi ni olovela na ku va ni program tinsimu hikuva vanhu vo fana na umanisa ndleni loko ni program a ku va ku ri voho va ni byelaka ku laha yi jikisa u yi endla so swi swi ni olovele ngopfu however emasungulweni a a a ni ri na na ku chavanyana a ni swi tivi swa ku swi ta famba kahle na mara mi twista njhani layini yi suka ka ka layini leyo se yi vuya ka ximanjemanje Eh, mi vula hi sayiti ra loko ni kha ni endla ta ta vo ta mhani agnes um eh, eish i ku ya hi ku okay lexi a xi humelela jiwani i ku vo a va fika va va suma ivi mina ni ta henhla ka vona so since a va ni byerile leswaku okay lava ku cinca from sawundi liya a hi ba mm. ivi hi ta ka sawundi liya sweswi mhani ni fika ni meka sure ku loko ni landzelerisa ni landzelerisa mara ni kha ni endla hi hi ni endla hi xitayele lexiya xa masiku lama kumbe ni swi vuyisa ka leswi va nge electro se a ni meka sure ku ni nga ha landzeleli layini liya ya vo ya khale hi mhaka ku loko va suma swin'wana a swi va maybe swa ha ya kwalaya mara hi ku a ve te va lava ku music wa vo wu fanele wu cinca wu vuya hala a ni boheka ku loko kun'wana ni swi twa ku okay va nga yi ba so ku yi mita ti ti-requirements ta ku va yi va ka electro or maybe ka xigaza xa sweswi a no va byela ku okay a hi beni so mi cinca laha mi endla so ku ri swi ta kota ku vuya halawani. swa twisiseka swinene a hi vuyeni ka n'wina kambe mi te nsati wa n'wina mani
ya nsati na namuntlha na sweswi eh. a ni nge yi hlamuli mari hi wu kona e i kona nsati ende ni dyiwa ni tsundzuka loko ni tala ka n'wina ri sungula sungulo eh. E, ni fika ni nga vulavuli hi timhaka ta ku nsati wa mina i mani ku ndleka yini eh. a ni ngi si za ni attackiwa hi timhaka ta ti-facebook se swi ni pfune ngopfu na namuntlha na sweswi loko ni attackiwa hi ndlela liyani a ta va a talele hi inbox ku vo nuna wa wehe ku endleka yini so ni twa ni ri kahle loko ni ri so mi attackiwa loko mi endleni a ni swi tivi swa kwala misaveni no tibyela swa ku swi swa humelela loko munhu maybe a kha a tlakuka or something so a ni swi tivi swa ku hi loko swi ku yini ku ndzeni tikumani a thyakile swona hi swona ene swin'wana swa leswi va nga ta mi rhuketela hi swona mi ta swi tirhisa ku tlhe mi mi gonya mi gonya mi ya henhla hi swona mina n'wini mi swi voku emaraladi deep point mo ni ya lunghisa because mi kuma ku swi fana na ma ta swi fana na yini na loko mo va mi ri na langa ne a ka tihlo rin'we so mi nga famba na mi kusukela ni kha ni rivo langa leriya ni nga mi kumi hi za ha hlangana na na na na dyin'wana dorobeni dyo muzondza ti ku a vona mulandzo wa kona malanga ku ri komi nge e ma ma swi twisisi Yeah. mara mihe a hi ri swin'we so swi swi swi normal ngo sweswo a na ha ku ku na xihisa xin'wanyana xa ni nga xi voka tiktok um xi ka xi ku xitelo hi nhwanyana un'wana a fika a xi gange xi ni ku rhandzi ni na nsati xitelo na yona va va mahungu va fika va xi interview xo ka nsati wa mina ni n'wi rhandza ku ni nge joni mi kuma ku na twenty wa vanhu va nga ku tsakeni e ha baby xi tshembekile se ni ringeta ku I'm not concerned. Xikoxi hi swa xin'wanyana. Vulavula ni mhaka gigi mani Yeah. ti ti- ti tika ku fika kwini kumbe ti olova ku fika kwi and swi endliwa hi yini Ah, tigigi ex ni ta ku ta olova ni tlhele ku swi ta tika tigigi me ni tshama ni ri na tona okay ya na tikuma tigigi i think ku a ni- a ni a ni yimi nkarhi wo leha ni nga cini kahle hle na ku va ni heta two wa ti-weekend ni nga cinangi a swi talangi na loko swi tshuka swi humelerile timhaka ta ku ni va ni ri na tin'wani ta ti-commitment ta mina okay. so swi vula ku hi sayiti ra ku va ni kuma tigigi a swi tiki tigigi ta kumeka mara mi kuma ku ri hi minkarhi yo tala vanhu lava va va va ku va hi invhayita ka tigigi um Eish swa tika nyana swin'wana a va koti ku swi twisisa ku um hi va hi kha hi tirhisa mali yo tala ngopfu maybe sometimes ku tlula leyi va va hi vitanele yona ku va hi tikuma hi fika tigigini because wa ku fana na me na vanhu lava ni fambaka na vona kusuka ka driver ku na munhu la ni xutaku ku na D_J ku na vacini va yi two swi vula ku yi gigi yin'we ni hakela vanhu va yi five se loko ni tikuma ni kha ni charger price un'wana wo ya hi mhaka ku vhele hi fane hi khipa vito ku ri va ra ha ri kona mara. in terms of timhaka ta ku hakelana ku na leswa swa ku a ni swi tivi swa ku va hevheliwa hi ndlela ya njhani loko va hi cheka so ya hi swona leswi swi hi tikelaka ngopfu sweswi swa ku loko hi endla ti-price mi kuma swa ku hi fanele hi negotiate to the point ta ku yize hi hundza sixty percent ya mali leyi ni nge te na hi laha ya so mi vona ngaku eh, eh, va nga swi improve kwini na kwini I think loko ku ri ku improve swo fana na sweswo i timhaka ta ku if like va tiva swa ku ri maybe va ta ni lava a vo sungula ku ni budgete ka ha ri na nkarhi ku ku loko se ni a va charger mi kuma swa ku va swi kota ku va va ni susa ka ni tlhela ni hakela vanhu na mina ni tlhela ni sala ni ri right ene sweswo swi borha ngopfu loko se ti tlhe ti swi veka straight ku ma ta se hakeli lavan'wana na swi gira swi vava album ta n'wi ti kumeka kwihi Uh, ti kumeka ka ka ka ka ka ti-platforms hinkwato ta ta ta ku streama music Okay. ku hava laha ku nga eh eh, ti kumeka ka online a ni tlhela ni vulavula na nkulukumba loyi ne ni ku eh, lo- ni voni performance ya vuya xiyimo xa le henhla ngopfu a a bulwini ne Yeah. Eh, ndza ni twa ngo xi xi na swilo Eh. Eh, wa a swi ri sure so ti ti ti ti performance letiya to to to to taniya ti kumeka kwihi loko hi la ku vona mulandzwa wa ndzumba a ri performing cause ku na munhu un'wanyana wa ku fana na mhana mina mm. eh, va nga hela va nga mi vonangi loko ku ri ku hi ku ri hi ku ya ku performing because mi kuma ku la mi performa ko a vayi mm, mm, ya yeleyo i think ku ri i xilo lexi xi nga ta lava ku ni xi improve because na post-a ne ti ti ti-performance mi kuma swa ku ni post-a ka TikTok kumbe ni post-a ka Facebook mara swo va na minkarhi so like I think ku kusuka sweswiwani ni ta swi tekela nhlokweni. ni na YouTube channel ya mina ya le sayitini ni nga hamba ni ti upload-a kona ta fana hi mavito na leya distributaku music so mi ni ku ni nga hamba ni ti upload-a ko ku va kota ku ti vona because hina hi tala ngopfu posta leya ya ku ni kuma ku performance ya kona yi yi yi ve outstanding ngopfu Yeah. swi twisisa mi kuma ku wo fika yi teka yana clip yi posta so hi ka sweswo fana swe leswaku vanhu va kota ku vo ti-performance ni ta endla ku at least ni improve mara sweswo swa clip hi swa ni vula swona ne eh. eh because na na na un'wana na un'wana la ni navetisaka i teka swa kahle a veka swo amahlweni i mani lava mi fambaka na vona i botome okay ya mina manejara n'wena hayi why uh, ni twa i nga ri eh, a ku siza ku va na need ya ku ni va na manager hi mhaka ku ri mm. ni fike laha ni nga fika kona ni ri ha manager eh.
a mi swi hleketi ku ti-60 percent leti a mi nge mi zami va hansi ka tona swa endleka mhaka ku ma mi ri ha munhu wo mi vulavuleka um swa endleka ku ri swona mara swi ngo ho no endleka mi kuma ku na loko ni ri na yena wa ku ni vulavulela a fika ku ta laha twenty five ivi ka mehe a fika ku ha va pfumele thwelufu se still na swo ka ha ri disadvantage ku va na manager a yi disadvantage ma ta ku problem i yini um a ni n'wi mi ta vula a ni swi tivi ku why vanhu va kwata ne a hi nge sweswiwani ni ku mi lava mali muni ne mi ku mi lava hundred rand ivi mina ni fika ni ku mulandzwa wa ndzi nga dredi la one thousand ni mi nyika hundred rand ya n'wi u mi kotela yini a ni mi kumelavulavula yo okay na yi twisisa point ya n'wi xiwani mara ku na leswiya swa ku ri okay munhu a vuya ka mina ku okay hi mulandzwa a yi negotiatini mm. na jiwani jiwani vete va ta kota eka mali liya hina hi lava ku ya hundred rand va ta kota ku hi nyika seven mm. na seven rand mm. kasi dodi mi charge fifteen rand eish ma swi twisisa Yeah. Eh, point ya mina kahlekahle hi yaleyo okay ya twisiseka swinene um ku na swin'wanyana mi swi tsakelaka ku swi byela vanhu lava nga ku hi voneni mi swi twa nkoka wa mbutsiwana Eh, hayi ni ngo va na xikhe- na na ku khensa kahle kahle Yeah. eka vanhu hinkwavo lava va nge le ku ni sapoteni va streamaku music wa mina eh like ni twa i nga ri swi va swi ngo boha ngopfu ku mi yingisela music wa mina mara eh xikwembu xi mi endle hi tintswalo swilo leswi mi nge le ku swi endleni na swi vona and ngopfungopfu ne le ka album leyi na ya ku yi humesaku sweswiwani um ni vone support ya n'wina xiyimi xa le henhla namuntlha um album liya yi yi nga va yi kha yi yi lava ku fikisa one hundred and thirty thousand streams ka spotify hikwalaho ka ka ka ka support ya n'wina so na swi khensa swinene a yi na twenty days by the way mm. ya se xo tonga mi ri ka youtube channel ya n'wi ku kumeka yini Eh, eka youtube channel ya mina yan'wanyana Yeah. Ah, a ni posta posta ti-clip leti a ta vanhu loko va kha va cina hi tinsimu ta mina however ni nga va ni dine ku posta last year Oh, mara okay. yona yi kona loko vanhu va lava ku yi cheka ku yo ya mampela hi yihi, i think yi na ti-subscribers ta ah, ta le henhla ka 1000 a na ha ri xoku yi tingana oh mara i mulandzwa i wa mulandzu wa ndzungu yi tsariwe ku fana na liya ya ya music liya ya distrokid okay handle ka leswa swa swa le tigigini mi tekeriwa ngo hi yini n'wi ka music Eh. ku hava kumbexana a kumbexana no a ni nga yi twisisanga Ah, question mi twisisile
mi twisisile hi swona ngopfu na mhani tikeriwi hi nchumu Eh, a lo swi teka ngopfu wa tikeriwa swa twala swinene Eh, u na xivutiso hi timoti a na xivutiso mara um Mina n'wana ta n'wi byela ku ka letiya sweswi ni beriwa ngopfu hi tihi okay malembe ni komba ku tlhova u kha u vula ku why okay malembe eh leswi hi nga yimbila hi chuni na leswi hi nga bisa swona mm. vaccine voice ya ya ya ya dollar cream mm. yi endle nga ku n'wansati se yi ni tsakisile swi endla ku ni rhandza riseki okay eh eh Ku na nghoma yin'wana a no riva vito mara hi koho kwalaya yi vulavula hi ingaku hi yoho malembe loko nga ri malembe mara yo vulavula hi ku humelela kambe u nga hlaya nsimu ta solo ya cheka hi kuma i risimu rin'we ko va tiphapha hi yoho malembe hi yoho lembe malembe hi timhoti ya se swi ri leta timbirhi hi Yeah. famba mahlweni mara hinkwato na ti tlanga kahle ende because wa swi tiva na yena loko Ni nga ha nwa loko hi swin'wana hi foyinelana ni n'wi yimbelele rin'wana loko a ni foyinela ni rhanga ni yimbelela rin'wana ni swi rhandza ngopfu futhi mi mi- mi- mi promota njhani music wa n'wina Eh, ni ni mbo- ngo mi ri live masiku lama e ni promota hi tivhidiyo ta ka tiktok leswiya swa ku va live i ku va ni komba vanhu ku am still alive Na ku because, engage eh, na na ku engage na vo because van'wani mi nga kuma ku va va hela va tiva swa ku ha mina ndza munhu un'wana wa ku na loko u tshuka hi hlangene na yena hi nga tsandzeka ku va hi vulavula na yena yeah. so leswiya swa ka tiktok swi endla ku va hi lava swi tolovela ko munhu lowa vulavula mara hi ku promota tinsimu i timhaka ta tiktok mina ni promota ngo ka tiktok ka facebook a swi talangi ni posta tinsimu ni posta ka tiktok ivi Eh, aim ya mina ku va ku ri ku vanhu va endla ti-challenge or va endla ti-video sound erian va ku ni yi tirhisini and swa ni tirhela by the way okay swa khanseka swinene Eka khamera a hi ri na Timothy Miyambo. Hi le ka chanele leyi kulukumba misava hinkwayo ku tlula tichanele hinkwato. Eh, ku ngo tirha nkani mara loko se hi ya hi tinambara eh, ta vulavula. Inkomu. Fine.
I'll do it myself.